Pathian nih khuaruahhar in ṭhawnnak a pekmi pa tuanbia. Kan Baibal cauk nih hin khuaruahhar in a ṭhawngmi pa pakhat kong a ṭialmi a um. A kut lawng pakfang in chandaihka a rak bauh i ralkapbu bu khat cu amah lawng nih a rak fimṭawl hna. Khuapi kulhnak kutkapi zong a liangah a rak i khinhmi pa a si. A min ah Samson a si. Samson tuanbia hi ṭhawnnak Cahnak lawng si loin Pathian nih a kan tinhpiakmi kong hmelchunhnak zong a si. Zeicahtiah Pathian nih an pekmi laksawng pawl hi nangmah min ṭhatnak ca lawng si loin amah a sunparnak ca tu ah an si deuh. Samson nih cu kong cu tlai tuk hnu lawng ah a rak i fiang. Samson hi a chuah hlan in Pathian nih a rak thim cang. Mah lio caan ah cun Israel miphun cu Filistin pawl nih an rak hrem tuk lio hna caan a si. Kum sawm li leng ṭih le phang in Israel mi cu ral lakah khua an rak sa. Nikhat cu fa a ngei kho lomi nu sinah Bawipa vancungmi cu a rak lang. Mah nuap nupi sinah cun vancungmi nih cun biasunglawi pakhat a rak chimh. fapa na hrin lai minung sawsawh a si lai lo bawipa ca i thimmi na zirmi a si lai a rak ti a sullam cu zu a bing lai lo a thiang lomi a tawng lai lo a lu zong ai met lai lo tinak a si zeicahtiah mah mi pa nih hin Israel mi phun cu Filistin mi hna sin cun a khap hna lai Samson cu a hram thok tein minung thawng in a rak thawngmi a si lo Pathian nih a thiammi tu a rak si. Cathiang ah cun Bawipa Thlarau nih Samson cu a cawlcanghter a rak ti. Bawipa nih Samson cu a timhpiakmi a rak um. Sihmanhseh a kan timhpiak ningin kan nun ve lo ahcun Samson cu a ṭhang cuahmah i Bawipa Pathian nih a umpi chung paoh cu kham khawh lo tiangin a rak ṭhawng. Voikhat cu Mitsur dum pakhat ah aa chawh lio ah chandaih no pakhat nih a zuan hnawh. Cikhat lo te ah khin a kheh bau dik chol. Zeihriam nam manh tel lo in a kut in a kheh bau. Pathian ṭhawnnak tho hin. Cun voikhat cu Filistin ra kau thong khat nih an rak rat hnawh. Amah te long bak minong thong khat nih an rak chuah hnawh ko. Man se Samson nih cun la kharu thar te aa lak i minung thong khat cu a thah viar na. Cathiang nih Bawipa Thlarau cu a cungah tho piin a tlung a ti. Samson a ṭhawnnak hi taksa ṭhawnnak a si lo, Bawipa sinin a rami a rak si. Cutu Samson nih amah ṭhawnnak bantukin aa ruah i a rak nung. Minung hi kanmah ta a si ti kan i ruah bak ahcun a kan petu kan philh ko. Samson hi Pathian nih khau a rak khihmi a si nain Bawipa nawl ngai loin amah a duh ning in khua a rak sa. Fimnak kha a hlawt, biatak kha a hlawt. Cun Delilah timi nungak a rak duh. Filistin bawi nih mah kong cu an theih tikah Delilah cu an fuh i a ṭhawnnak thazaang thatpi cu khuaih dah a um ti kha rak lem tiah ngun tangka phal in bia an rak kam. Cucaah Delilah nih cun atu le atu Samson cu na thazang nganpi hi khoi dah a um tiah a hal peng. A hram thawk ah cun Samson nih capo in a rak chim. Cun anih zong nih a hal chih ve pen tikah Samson nih a donghnak ah a phuan lawlaw. Ka chuahka in Pathian thimmi ka si caah ka sam hi ka tan bal lo. Ka tan sual ah cun ka ṭhawnnak nih a ka kalta ko lai a rak ti. Mah zan bakah aa kelh lio ahcun Delilah nih a sam cu a rak tanpiak. Filistin pawl nih an rak zuan hnawh i a hlan bantuk in ka van leh hna lai a ti tikah Bawipa nih a rak kaltak diam cang. An tlaih i a mit an khoih, thonginn ah thir cikcin he an hren i minung a thong a thong in a rak thattu pa cu sal bantuk in a hat cang, aa rial len cang. Zeicahtiah Pathian nih a kan pekmi kan phil ahcun hacang rialnak hmun phak sun a fawi tuk manse samson tonbia hi a dong ri lo zeicahtiah bawipa cu vel neihnak in a khat mi a si thongin ahcun samson cu i ngaihchihnak he a thinlung aa thum i bawipa sinah thla a cam nikhat cu Filistin pawl nih an rak ṭih tuk mi pa atu mitcaw pa cu minung a thong thong in nihsawh awkah an chuahpi i inn pakhat ahcun he tiah puai tuah in an i lawm. Cu caan ah cun Samson nih Pathian sinah, Bawiba ka hngal ṭhan ko, ka ṭhawnter ṭhan ko, a ti i a thazaang chuah in inntung pipi cu a koih hna. Pathian nih a thlacam a leh i cu innpi cu a cim ciammam i a chungum minung vialte le Samson cu an rak thi. A thih chihmi mithi hna cu a nun chung a thahmi hna nakin an tam deuh. Samson tonbia nih a kan cawnpiakmi cu Bawipa nih minung hi ṭhawnnak, thiamnak, thilti khawhnak, minṭhatnak pawl le a dangdang laksawng a kan pek cio. Cu pawl cu kanmah serem ning in kan hman sualnak a lo a biapi tuk. Cu laksawng pawl nih a tinhmi kan philh ahcun sal santlai lo bantuk kan si ko lai. Hmanhseh i toidornak lungthin he Bawipa kan fuh fatin a tangmi kan nunnak cu a sunparnak caah thlaw a kan chuahpiak ṭhan ko lai. Zeicahtiah Samson a ṭhawnnak bik caan cu a taksa pum ah si loin Bawipa kha ka zaangfah ko a ti caan bak ah khan Pathian ṭhawnnak taktak cu a chungin puh khaw a rak si. A ngaitu a zohtu nan dihlak Bawipa nih thluachuah in pe ko hna seh. Amen.